Ил күләм үткәрелә торган Спорт, тормышыбызның нигезе дигән девиз астында үтә. Әлбәттә, инде бездә Татарстанда Татарстан Республикасының оешуның 100 еллыгы, Бөек Җиңүнең 75 еллыгы, үземнең районда инде район оешуның 90 һәм инде Актаныш авылының барлыкка килүенә 310 еллык бәйрәмнәренә багышланган Шушындый матур юбилер елында матур бәйрәм чаралары. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле безнең райондашлар. Мин инде бүген админ әйтәйек дигәнем, Иманаев, үткәрәйек инде, әйдә үткәрә кылайык инде, әйдә, дип, мине настаивать итте, шуңа күрә минем бер гаебем дә юк, Иманаев гаепле, так что минем нием юк. Шуңа карамастан килгәнсез, молодцы! Рәхмәт! Әйбәтләп, мөдиренең хәлегезгә карап, ял итеп кенә шуып килерлек булса инде, алай-болай хәвеф-хәтәрләр була күрмәс, ул кадәрләп басмагыз дип әйтәм инде. Икенче сәби. Җылына бит инде. Соң иң главные, ныгытып җылынырга. Сез өшемисез. Газабик.

Ришат молодец. Хөрмәтле представитель, үзегезнең воспитанникларны каршы алыгыз старттан. Батырлар Мин лыжня Россиядә беренче тапкыр катнашам. Әнә миңа лыжня Россиядә катнашуы бик нык ошады. Бүгенге көн көн салкын булуыннан да карамастан, мин монда килергә бик нык теләп килдем. Әйбәтләп сугарга тырыштым. Урын эләкмәсә дә, мин миңа бу ярыш бигрәк нык ошады. Салихов Солтан икенче булып төгәлләй. Кем бу? А? Саяхов. Саяхов Алмаз. Шаяхов Алмаз. Старт бирде җитәкчеләргә. Внимание, безнең ир егетләр генә старт алды, хатын-кызлар, җитәкче хатын-кызлар күренмәделәр. Ага.

Һәм беренче булып җыештырылган үтә Актаныш муниципаль район башлыгы, хоккей федерациясе җитәкчесе Фаттах Энгель Науапович, икенче булып безнең балалар иҗат үзәге Директоры Кузин Илнур үтте. Баба, тизрәк, иде сезгә! Ә безнең менә дүртенче булып Илшат Радичевич Вахитов, Актанышның икенче санлы урта мәктәбе директоры. Менә аны ничек укучылары, укытучылары, хезмәткәрләре каршы алды. Молодец, Илшат Радитович! Икенче мәктәптә шулай ук аның укытучылары спортивный. Мухтазиров Камил, Татарстан Республикасы чемпионы үз яшендә. Ул инде хәзер студент. Безнең полиция бүлегенә практикага кайтты ул. Факаз барлар үтә һәм ул әзерләнә Идел буе федераль округы беренчелегенә сборны Актанышта үткәрә, Мансуров Галимҗан Хәбибҗанович җитәкчелегендә. Студия на финише. Встречаем җитәкчеләрне. Молодцы, егетләр! Бүген кайсы кем чаңгыга чыкты, бөтенесе җиңүче. Молодцы! Егетләр безнең стартка басты. Кызлар да шулай ук бастылар. Студийна җиңеше әзер. Асыл Мактыш, молодец. Һәм старт бирелде.

Төгәлләде. Сату Имаилова, молодец! Менә АТП хезмәткәре. Менә стадион территориясендә ясалды ГТО площадкасы именно шушы программа, Спорт нормы жизни програмы кысаларында. Аннары без программаларга күп кенә катнашабыз. Развитие сельских территорий программасына менә федераль программа ул, аңа катнашырга дип планлаштырабыз. Һәм менә күрәбез без, финишка якынлашалар. Өлкәннәр, менә монда зур монда көрәш булачак. Кем җиңә монда? Кайсы? Так, Иманаев, Илфат, Мансуров, Галимҗан. Кем беренче, шул беренче. Барыбыз сөйләшеп киләләр, аһа.

Яңа пенсия чыккан пенсияны да өйдә ятмасыннар, теләгән теләк шул минем шаңга бассыннар барса да. Бөтен кеше дә шаңга бассын. Сәламәтлекләрен ныгытсыннар үзләренең. Гомер буе сварщик булып шул бакыншы оклар шул төзедем. Гомерем буе. Хәзер дә хәзер дә төзим, хәзер дә сварщик. Әле көчле генә күп салып кайттык җияртә. Зиратка чыга торган күпер салдык. Тыйм тарт аркылы егетләр белән. Молодец. Хәзер дә эштә, 77 яшьтә шунда хәзер дә сафта. Ләнәбез. Шунда егетләр. Әзер уже юк. Яра, молодец. Көннәр салкын булуга да карамастан, без Үзәк хастаханә командасы 6 кешелек команда белән ярышка килдек бүген. Лыжный Татарстаны ярышында катнаштык. Әйе, һәрбер ярышларда катнашып барабыз. Рифа Санияховна безнең өлкән олы яшьтә булып да карамастан беренче урынны алды. Айдар Әхпатович бер дә калмый, һәрбер ярышта катнашып килә. Лә- Безнең Ләлә Авзалова икенче урынны алды. Һә, Без бу ярышларны бик яратып катнашып барабыз. Шәп күңелдән котлыйбыз, кызларны алкышлыйбыз. Рәхмәт, кызлар, молодцы!

Һәм икенче килдем инде мин. Бишенче алтын җиденче класслар арасында. Минем тренерым Галимҗан Мансуров. Ул бик әйбәт тренер. Уже ничә көчле спортсменнар тренировать иттем. Һәм менә мин дә әкренләп үсеп кенә киләм. Без шушы бүләк трассында көн саен шөгыльләнәбез. Молодцы! 8-9 класста укучы егет арасында Кичә мин Чаллы шәһәрендә үткән ярышта катнаштым. Мин анда өченче урын алдым. Без 3 километр шудык. Анда 15ләп кеше бар иде безнең забегта. Бик кыен булмады, йөреп чыктык. Без бүген 8-9 класслар белән катнаштык. Мин бүген беренче килдем. 4 класстан бирле Чаңгы ярышлар, ярышларында катнашам. Э, миңа бик ошый чаңгы ярышлары. Ярышлар, уңышлар. 10-11 класс кызлар арасында без 3 урын. Мухаммеддинова Рената номер 1. Рената молодчина. Бик күп еллар инде кызлар башлангычтан бирле чаңгы шуалар.

Килеп катнашып һәм җиңүләр яулаганыбыз өчен шапкалары, медальләре, грамоталары һәм истәлек командасы һәм алкышлар. Сарман, шулай ук якташыбыз. Һәм Ирек Мухаметов, беренче бездә.

Бүләк чаңгы трассында иң күп шөгыльләнүче иптәшләрнең районда менә өчесе. Каршыгызда астыра һәм нәтиҗәләре дә беренче, икенче чоры соңгы чор. Кайчан битү кит. Бүгенге ярышларның иң өлкән чаңгы чорсы